Egi vidiyo naagikora kugira ngu egire abu yaayamba nk'oku murikumanya ngu ndi omurangi kandi nindeeba ebintu ebirikugyenda omu maisho nainga shi ebyabaireho nikugambira kugira ngu okaakira nyenkya kare n'ondiijo akambirwa tinyine mandwa kureka nyine talenti nk'oku orikureeba dansa nimbaasa kureeba eby'omu maisho mbwenu ezi eshaaha nindeeba omushiki akaruga Uganda enkumi ibiri abiri na gumwe ka kuri okwa kabiri ibiri abiri na bina n'owa Ibanda yaaruga oyaaza Saudi Arabia omu kibuga kya Jeddah kwonka ekikunsaasa ahabw'enki naagira nti ka nkirikodinge oburangi obu noomanya nyowe nyineho amaani g'okutambira ba kadaama na munonga aba Saudi Arabia ahabw'okuba haine oku mukujabirira nka Bruce oku yaagambiire so omwishiki ogwo atakagyenzire nangwa n'omukazi ahabw'okuba haine abaana babiri na n'ogwo omushaija ou yaatsigiire Uganda kandi hati obu batakiri hamwe ou yaareebize akamureeba nk'okureeba nk'ekyeshongoro ky'entuha ngu omushaija n'akanyakyaro. Ku yaarugireyo akaza Saudi Arabia, akaza omu bintu, ebitebe, na n'enju z'Abaharabu, yaateekateeka ngu ogwo omushaija n'omunyakyaro, kandi obwo ariho Sitaane. So ogwo omushaija, ekirikunsaasa, omushaija ogwo naayenda kwehanika ahabw'omukazi we. Kwonka omushaija ogwo naanyenda kukugambira ngu ogwo omukazi akaba atari mukazi waawe, kikaba kiri ekyeshongoro ky'entuura. Ahabw'okuba emize ei yaahikire ku yaagiire Saudi Arabia, emize ei yaagiiremu, naanyenda kukugambira ngu iwe omushaija ou ori eibanda omu tauni, nindeeba oine eduuka ya cakara, omukazi waawe akaza Saudi Arabia, Kwonka nanye ndakugamba ngu ogwo otakiri mukazi, ezi eshaaha n'omushaija. Kwonka okomara sitaane, abaana ku bakukopa kugira ngu baba nibaruga omu byaro batatambwire, akihika okwo yaaza omu ba mama kiyumba bamuta omuze mubi. Mbwenu omukazi ogwo nindeeba hati akaza omu ku, akashwera omukazi mutaahi we. Mukama ansaasire tinkupromotinga mize mibi, kwonka ndenda ngu nkigambe kugira ngu abantu abari okwo mumanye ngu abaana baanyu bariyo nibaruga aha muramwa, bariyo nibasiisikara. Omwishiki ogwo ndenda niimugamba amaziina

Ogaruke aha mushaija waawe, ahabw'oku omushaija nawe niinenda nanda kweyita arikuteekateeka ngu okamureebya kandi iwe waruga waaza omu mizimu. Bumwe naanyenda kubagambira egi meseegi ahabw'enki naagirekodinga. Twine abishiki baingi mugiire aha kyeyo n'abashaija baaza aha kyeyo, kwonka naanyenda kubagambira haine ekintu eki muriyo nimurugaho ahabw'okukopa. n'embeera y'ensi egi ei muriyo nimuzamu, mukiteekateeka ngu imwe mwaba abakabi. Nyine abaishiki ab'okufura nibagamba ngu nyowe laavu entamire eti nkuba omuntu orikungarura omu laavu kandi noza kumureba ari omu laavu n'omwishiki mutaahi we. Mbwenu nanye ndakubagambira, otakateekateekire kintu kibi kyona, manya ngu oine omuzaire, oine abanyabuzaare, oine sosoyate egi ei waazairwemu, ekyaro eki waazairwemu, community, agaranga nakweshengyereza. Egyo emize ya sitani mukore ebindi byona munywe amarwa mugire ebi mwakora kwonka nangenda murekye kukora opposite Ruhanga eki yatupangiire ahabwokuba nindeeba hariho abishiki kikumi abiri na bashatu abari Saudi Arabia mwena mugiire omu bifiire mwaruga omu biju mwatoroka omu biju Muri akari ware kwonka mwatandika kweshwera na munonga abishiki b'abanyankore mugyenzire mwarenzya ahabw'okuba muri excited munonga mwinemu eki bakweta Rural Urban Excitement imwe murikutekateka ngu muri gye kwonka nanye ndakubagambira ekyandeta aha mwaremwaga ka Uganda mwinemu emize egi eri opposite. Twine tubatware tubate omu ruumu emwe, tukwate ebicweka byanyu ebi ebirikubateganisa tubishukyemu eshenda, yaaheza kubarya tugaruke tubahindure tubate omu ruumu endiijo erimu ebishegyese nshanju na bishatu, bibacumite amahwa mpaka mufiire.